Beýdip öküzler oýnadylýar jüjüritdo.
Aý, Myraditdo, oýun etýän how. Düýn ýalygyny gaçyrypdyr, şondan aljak bolýar menden. Mä! Öküzden kem ýeri ýok aga muňam.
Eger-de men seň söýgüliňe söz aýtsam. O-da maňa razy bolsa. Men oňly gujaklaşsam. Ikimiz. Dogan bolýasmy ýa-da baja bolýasmy? Ikimizmi?
Ikimiz. Raşşot bolýas.
India, Mumbai. Dawid.

Hindistana gelmegiň sebäbi näme? Maňa bäş ýyldyz Ahmet Suwden ýene ýüz ton gerek. Çäwel, Ahmet Çäwel. Çaýýahy, Bohut çaýýahy. Sen bilýäňmi, bäş ýyldyz Ahmet Suwy dünýä ýüzünde iň gowy suw şul.
Men bilýär, şoň üçinem men Ýusdan soraýan. Menem bilýän bu twiýň çaý ýakydygyny gaty gowudygyny. Şoň üçin mepul twýa-da garaşýan.

Sen diýýär, ýene-de bir gezek maňa ikilik etseň diýýär, men infarkt geçirýän diýdi. Bah, indi ikilik edeňok dämi? Ýok, indi bildiremog-a. Şu wagta çenli söýgülimi ýedi gezek infarktdan alyp galdym.
Dostjan, bir zat edene horlanma-laý. Bir maslahat bersene, gidip barýas-laý. Kyrky. Ol agza-da, günüň dowamynda iki ýüz gram iýmit iýseň, horlanýaň. Şu iki ýüz gram iýmiti nahardan öň iýmelimi ýa soň iýmelimi?
Näme agam awtobusdan gijä galan bolýaňmy-ow? Ýok-laý, ol meni ugratmana gelýär-de, özi gidiberdi-ä. Ýeriň bile. Gowy saglyk bow. Aý öýdäkilaý kellämi agyrdy. Günde irden turup maňa tarelka zyňýa o. Günde diýämi?
Günde diýä.
Näçe wagt bäri zyrýar ol goňşy? 10 ýyl bäri şeýle, 10 ýyl bäri. Muny aýtmadyň.
O kömek ederdik da. Şu gün nyşana degdilaý.

Näçeden şa? Otuz bäş manat.
Otuz bäş manat?
Hawa.
Aga, o näçe bu TikTok altmyş bäş manat diýip reklama etýäň? Sen adam oýnaýaňmy? Ikisini bilen alsaň altmyş bäş manat.

Ha, git. Ederim etli zada yapışa. Sam sapam saçtır mana. Bar işler. Ele gaynım can. Mıňa lahman cüvün diýilýär. Mıň taýýarlanşy hamir alyp, gaýny keçim ýaly edip ýukajyk edip ýaýýaň. Onsoň içine de et atyp, farş atyp, oňa-da ajyja burç atyp, eltilen ýaly ajy burçlardan atyp, garyp, garyp, soňam ýüz çagaşyna ýazýaňyz. Aç ertilen ýaly etmeli. Haw, aç ertilen ýaly aç bolmaly. Itin tagamy. A soň bolsa indi owadança pomadory men ýazjaklap owadanyna goýmaly. Üstüniň limonçygyny bolsa gaýnatan ýaly tyrşady, üstüne sepele. Soňam dolap, dolap, şakyrda dolap. Haw, iýäýmeli gaýnança. Ana, muň bahasy ikisi bile 45 manat. Diýýärik gaýyn. Ondan aşak bolanokmy bu? Weý, gaýynjan, daýzamjan, ondan aşakda ikäp bölmeli bolýar. Indi ha ýigrimi iki manat elli teňňäni sen berersiň, ýigrimi iki manat elli teňňäni men bererin, ikimiz goşup, humaýjany berip goý, hä? Oglumyň aýlygyny alyp otyrsyň, elli teňňäni bir sen ber. Ahyt, elli teňňäni? Bor, gaýyn, daýzamjan, sen ýigrimi iki manat ber, elli, men ýigrimi üç manat bererin.

Ine muňam limonjygyny alýas. Gaýynatama meňzäp typ-tyrsy limon ana. Şeýdipjik üstüne seper. Ana. Sepdik gerek. Indi muna gowy edip. Şeýdip gaýynatana beräýelim, bolmy? Bolýar gaýynatja.
Indi munam şeýdip togalamaly. Togalap, togalap, togalap.

Öz dostlarymyň, çagalarymyň arasynda saglyk bilen gezmekde görýän. Aý berekella. Gerek.
Bagty näme diýip görýär? Bagtly gün näşe şundan başga bagt nämä gerek? Bibijan. Bagt diýmek her gün janyň sag bolsa, her gün oýansaň, eliň, aýagyň, hemme ýeriň işlese, ýarawsyz däl. Osman. Sag bol. Osman. Ana bagt şol. Sülgün.
Aý tüweleme hemmesi bagt barada aýdyp çykdylar. Bagt näme irden saglyk bilen tursaň gözüňi açsaň ana bagt soňam gapdalyňda iň gowy görýän eý görýän çagajyklaň maşgalaň bolsa adamlaň bolsa dost ýarlaň bolsa bagt şo sagbol Begüljan bagt ine söýýän adamlaň bilen bileje wagt geçirmek iň gowy bagt sagbol Leýla Bagt şo saglykda maşgalaň arasyna agzy birlikde geçirseň gülüň. Agam. Salawaleýkim agam. E, ýene sen bu. Ýok, kalbasa. Geçen sapar ulyp gitmediňmi kalbasa sorap? Aldym agam kalbasa. E, şuň ýanyndan saýyň barmy?
E sen hakyky sabgo ya kelläň üýtgäp dur ya meň üstümden pul kol tutjak bolýaň ja. Ýok, agam çaýyň barmy?
Ýok şoňa. Ýok, çaý barmy?
Şeý diýip aýda ýok diýdi o. Ýok, ýok, çaý ýok.
Bolýa. O. Agam. Bak aýda gün gaýdyň ba. Salam aýkym.
Agam. Ol. Şu sowuk.
Ýok.
Sowuk çaý. Indi kiňe de ýok. Şu ýene bir sapar sowuk çaý diýip gelseň, indi çekiç bilen çüýlän jyňjy köýneklaň arasynda. Sowuk çaý.
Kelläňi üýtgedim aýda.
Bolýa, mizman aýda. Ýakalar bar, köýnekler bar, jaň jyňym kalbasa sorap geldiň. Indem sowuk çaý diýýäňmi ýa-ki üstümden gülýäňmi men? Ýok, agam, ýok bolsa ýok diýä. Ýok, ýok. Bolýa ýüzüm almasan agam. Agam, men laý ýürüm, ýalym. Salam aýkum. Wa aýkum essalam. Agam, şu sowuk. Jan diýin, bar, bar. Men. Ine, bu ýalak. Doňdurdym. Iste bar-a bir çyrkawlap ýatsana sen bokurdagyňy galdyryp-la. Ýörite seň üçin elmedim şuny.
Sowuk çaýmy şu? Sowuk çaý şu.
Agam, syn görmän gyzdyryp geläý-dä.